Waan biraa waniin saamu. Juwaar Muhammad kana jabeeffadha. An Juwaar Muhammad kuni namticha nama kana ani islaama tahuu isaa qofaaf hin jaaladhuun. Ani Oromoo tahuu isaa qofaaf hin jaaladhuun Juwaar. Jaalaltiin fi kabajaan an Juwaariif qabu dhugaa isiniif haa miti. Nama lubbuu isaa kannee mee namtichi kuni Ameerikaa tana keessatti Nyaata yoo barbaade daqiiqaa takka keessatti akka godhame migdaanoos yoo beela'een baana fakkeenya yoo distii illee eeggachuu dadhabe nyaata gartee sakandii soddoma keessatti isaa bilchaatee afaan dura kaa'anii nyaachuu danda'u. Siree ga- gurguddoo Ameerikaa jirtu, makiinaa babbareedduu Ameerikaa jirtu, gammachuu fi raahaa guddoo Ameerikaa jirtu, ta namni biliyoona meeqa qabu Ameerikaa tana keessa jiraatee jiraachuu barbaadu. Yoo aangoo barbaades Ameerikaa keessatti aangoo ta'e harkatee jiraachuu danda'a. Asitti isa dhiisi namni isa hin geenye. masaraa mootummaa Ameerikaa keessa seenee Ameerikaa bulchaa jira. Namni Juwaar hin geenye. Osoo aangoodhaaf hafi osoo ta'e. Ani isa qulqulleessuuf isin hin jedhu. Dhuguma jirtuun si hima. Nama wallaahi beekumsaan Juwaar hin geenyetu masaraa mootummaa Waayit Haawusii keessa seenee hawaasa Ameerikaa bulchaa jira. Osoo silaa aangoodhaaf hagabaggabamu osoo ta'e. Laakiin wanni ani isarraa hubadhee jiru. Wanni ani isarraa qar'ee jiru nama namni kuni nama hawaasa isaatiif rakkatu, nama hawaasa isaatiif dheebotu, nama hawaasa isaatiif dhugaadhaan beela'u. Namni fedhe haa isa jibbu. Dhugaa jirtu garuu hin jibbin. Hojii isaa gari garii jibbuu mirga qabda. Garuu immoo dhugaa walii kaayaa haa deemnu. Namni kuni isaa fi rabbi isaa jidduu rabbi haa tolchu. fedhuni salaataaf hin salaatini sun hojii teetii miti ati keessattuu namni muslimaa ati namni muslimaa afaan qarattee juhar hin salaatu jettee maqaa isa balleessitu rabbii kee sodaadhu juhar gara tokkoon ati islaamummaa shanan sanuun guuttanne inni hajjii dhaqee shanan sanuu guuttatee jira gar tokkoon juhar hajjii sanuu dhaqee islaamummaa Roga shanenen san guuttatee jira. Ati la'alla osoo qabeenya qabdu, osoo fayyaa qabdu, osoo dandeettii qabdu hajjii sanuu cimphitee, hifattee, ustee taa'u jirta. Yoo ati duute fuula Rabbii duratti osoo dandeessu, osoo fayyaa qabdu, osoo hajjii godhuu dandeessu hajjii san irraa hafuu keeti fuula Rabbii duratti atii fi inni wal qixaa miti. Gara hajjiitiin yoo dhufte. Taan immoo nuti hundinuu hir'ina qabna. Hir'ina qabna gara amantiitiin. Hattaa imaamtichi masgida keessa dhaabbatee namaan salaatu hir'ina qaba guutuun namaa rabbuma. Malaa'ikaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka dilii hin daleene godhe. Nuti hundinuu dilii nu mi'ootu jira. Dilii nama kan hunda irratti bilaafisee jira. Inni akkana akkasii akkasii dhaggeeffadhu inni waan waaqeffataatis waan nuti haaseen jira. Amantii waaqeffataatis, amantii kiristaanaatis, amantii islaamaatis kabajaa qabaaf. amantiin isaa isaa fi rabbii jiddu irraa gagabaabadha sanii achitti immoo abiyyiilleen yoonii fi juuhaar nagee waliin uumee waliin sossehe wallahi isaan juttitti lubbuun ummata keenyaa nagee ni baati jarri lamaan kun walii galee wal jaalatee wal kabajee nagayaan filmaata as deemu jiru kana yoo gaggeessan lubbuun ilma namaa dhiisiti. Lubbuun adurree, lubbuun hantuutaatillee addunyaa Itoophiyaa san keessatti ajjeefamuuf hin teessu. Sun san. Wanni an Juhaar irraa jechuu barbaadeef Juhaar siif dhaabbate. Anaaf dhaabbate. Juhaar Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa hedduudha waa'ee sirna bulchiinsa Itoophiyaa kana Rabbiin ibsaa waa hedduudha kanneef. Kaniin ani isaa hojii haasa'ee fi kaniin isaa hojii mari'adhee fi namtichaan kuni kaayyoo guddaa qaba. Mirga namaa osoo hin miinetti, sabaa sablammoota osoo hin jennetti, xiqqaa guddaan nagee harkatee, nagaan bobbahee nagaan galuudhaaf. Kanaafu jabeessaa. Abiyyiis haa jabeeffatu. An Abiyyi irrallee isa caalchisuuf kana caalchisu hin taane Abiyyis rabbi si haa qajeelchu qajeelfami. Yoo sihirii qa- yoo sihirii si godhan please faatiyaa hoggu torba si qaraanii sirraa baasna. Yoo falfala si godhan please Sheek Idriis muftii Itoophiyaa ati jabeeffatte san isaan faatii hoggu torba narra qarii jeen please. Sihirii nama kiristaana irraa illee baasuu ni dandeenya. Sihriin nama Islaama qofarraa hin hiikamtu. Sii galee? Nama birarraayis hiikuu numa dandeenya. Inshaa Allahu tabaaraka wa ta'aala.